Helo, sut mae? Heddi ma dwi'n mynd am dipyn bach o road trip. Dwi'n mynd draw i Caffi Cletwr i gyfarfod â Owen Shires o'r grŵp Cynefin. Welwn i chi yna. Mae yna deryn bach yn deitha fi bod ti wedi bod yn tyfu ceirch, dwi'n iawn? Ie, yeah, mae'r deryn bach yn iawn. Um, rhywsut, ddim yn siŵr sut des i o hyd i'r cyrch yma, ond dwi wedi dechrau tyfu cyrch fel rhan o grŵp um, llafur ni, sef um, yeah, grŵp o dyfwyr sy'n ceisio dod â cyrch nôl i tirlun Cymru. Mm.
Sut fedrwn ni annog fwy o pobl fatha ti i fynd ati i tyfu bwyd?
Wel ma' 'na ddau ffordd allan ni i ceisio yym annog pobol neu neu hala pobol i i i sôn a doli pa mor bwysig yw 'i i i dyfu bwyd ac i bwyta bwyd lleol. Hmm. Felly chi naill ai aros i be' sy 'di bod yn digwydd yn y ran a'r holl cyflenwade yy probleme gyda tanwyddie ffosil sy'n mynd i effeithio ar y system bwyd ac aros i ryw fath o graesus... Hmm. ...i yrru ni uh, i wneud hynny, neu allwn ni perswadio pobl bod yn syniad da ta beth, mm. a, a bod bwyta cynnyrch lleol a cynhyrchu bwyd eich hunain yn rhywbeth sy'n cysylltu uh, chi gyda'r gymuned, mm. mae fe'n cysylltu chi gyda byd natur, gyda'r tymhorau, mae fe'n bwyd iach yy synnwyr cyffredin yw e dwi'n meddwl ond wrth gwrs ma' fe'n cymryd amser i wneud hynny felly falle ma' mae'n mae angen t- t- tynnu amser mas o'ch diwrnod... Hmm. ...i i i neilltuo amser i wneud hynny a a falle bo' bod e'n gwerth dweud hefyd ma' fe'n rwbeth sydd o les o ran jyst treulio amser tu tu allan t'mo' o ran iechyd meddwl a... Hmm. ...o'ch dwylo chi yn y pridd so ma' 'na nifer o o rhesyme da dros uh, gynhyrchu bwyd, ond ie, yeah, um, nid lle allwch chi ddewis wneud y nawr, ni aros tan bod rhaid wneud e mewn ffordd, dyna, hmm. dyna perspektif fi. Dechreuais i off gyda cwdyn bach o gyrch mm. um, a nes, nes i bron 200 kilo llynedd a na, blynyddoedd oedd cynnar, o'n i'n neud e wrth law. Wow. So oedd yn gwaith anodd. Ond nes i fe gyda drill hadau llynedd am y tro cyntaf a ges i yeah, 200 kilo. So nes i ddo, ni newydd hau uh, yeah, cyfer a hanner, so gen i lot eleni gobeithio. Broblem nawr yw sut i brosesu a mae yna ma na, um, well, problemau i'w ddatrys o ran sut mm. i, i, i brosesu nhw, achos mae ceirch yn mwy gymleth na um, gwenith i, i brosesu?
Wel, yn ogystal â'r cenhadaeth ceirch, ti hefyd wedi bod ar siwrne cerddorol, oe? Odw, ie. Yeah. So, dwi'n gerddor llawn amser, mm. bron erbyn hyn. Um, Mae'r ceirch yn fath o hobi. Yeah. um, ond, ie, um, yeah, dwi wedi bod yn, yn gwneud cerddoriaeth, wel, ers ni'n dda'r ddegau, fe gwir. Ond mae'r prosiect cynefin wedi bod yn mynd wel bod ni naw mlynedd nawr falle yym yn edrych ar cerddoriaeth cynhenid Ceredigion hmm. so ges i ysgoloriaeth i ymchwilio canu gwerin yng Ngheredigion a, a nath y, y peth cymryd mlaen bywyd ei hun o, o fyna.

Ole o'th yr enw Shimli. Ah.
Hen air yw Shimli. Hmm. So, slawer dydd o'dd ffermwyr yn mynd â'r cyrch i'r felin ŷd hmm. i uh, prosesu nhw. Yeah. Ac o'n nhw'n gorfod rhoi'r uh, cyrch mewn odyn i gwresogi'r ceirch um, er mwyn tynnu'r brisgyn oddi ar y ceirch a wedyn malu'r ceirch. Ac oedd angen troi'r ceirch pob rhyw awr yn yr odyn a oedd yn digwydd dros nos, oedd yn broses hir. So, byddai'r melinwr o'r ffarmwr na jyst ti'n hongen o gwmpas, a bydden nhw'n falle gwahodd rhyw gymydog draw, ffrind arall, a bydde'r diod falle yn dechrau llifo, a rhywun yn rhannu rhyw gerdd, neu rhyw stori, neu rhyw gan, ac oedd yr achlysur yma yn cael ei nabod fel simli, oh, wow. sydd yn dod o'r gair Saesneg assembly. O, oh, iawn.
Assembly, simli, simli, mm. dyna'r esblygiad. Ond fath o noson lawen yn y felin ŷd o'dd Simni a arferiad falle nath marw mas yn y pumpdege hmm. o- am wn i. Yym so o'n i'n hoff iawn o'r o'r yym syniad, y cysyniad a'r ffaith bod e'n cyfuno gwahanol agwedde o o fywyd diwylliannol, amaethyddol, bwyd, bod yn rhyw man cwrdd rhwng y ll- rhwng y y ll- yy y yr arogwydde 'ma. Yym so odd o'n teimlo fel teitl addas ar gyfer yr awd. Wel ma' 'di bod yn grêt sgwrsio 'tho ti Owain dwi 'di bod yn edrych mlaen yy dy weld ti. Yym cyn i ni fynd fyddet ti'n gigio yn y c-... yn y dyfodol agos? Ie, dwi'n gwyl gwerin Abergwaun mis nesa. Mm. Uh, a wedyn tan yn y mynydd, ger Aberystwyth. Yeah. Wedyn, o, oh, lle arall wedyn? Um, Green Gathering uh, ar, y, ar y bordir. Mm. Uh, sorry, ar y ffin. Uh, a wedyn Steddfod, um, falle bod fi anghofio ambell un. Os ydych chi ar wefan mae'r dyddiadau yna, dyna ambell un dros yr haf.